takagara nguva inokwana kuita two weeks chaidzo pasina aguma umwe taiva takatoita kunge takakanganwa kuti takamboitana asi mwoyo ndiyo yaiziva ndakabva ndati umwe musi kuna twin sister yangu ndiri kuenda kuhuni kunotema huni Her, aah bra toenda tese handingambosara. Momz, ko iwe unoenda kupi nhai unosarawo uchiita mabasa echikadzi. Her, mhamha ini naRoosevelt hatisiyanizve. Momz, aah dai makasiirana better ikozvino matwins kungoteverana teverana ko kana bhudhi vachida kunotsvetsa unovatadzisa ka. Me, ndiye anenge achingondibatsira ka kutsvetsva mhamha. Momz. Newewo ukutodawo kuenda naye? Chiendai uku handingagodii vanhu vaviri. Ndanga ndichitofunga kuti hu uchandibatsira kuti hanzvadzi yako isare. Bva chiendai ndingakuitai sei mukasire kudzoka because kana matoenda mese kudai menge matouraya basa repamba futi. Me, Hatimbononoke mhamha. Rozi, Ah tinganonoka tenge tichibatsirana kutema ka. Momz, Rozi unogona kutema here iwe. Her, Her, Ndodzidziswa ndogona ka mhamha. Momz, Chiendai makutopedza time apa. Takabva tasimuka zvedu kwava kuenda kuhuni. Nyaya dzairohwa mufunge zvekudaro sisi nabhudhi vachinyeperana. Her, Rue shamwari hausi wakungotifambisirawo here iwe. Me, Ahh nemuti wangu wandakaona wakaoma ndiwo wandiri kuda. Her, Umm bva tichafambazve. Takazosvika pamuti uye ndakabva ndatanga kutema Rosie akanga ari pachidombo zvake. Kugara kwacho nhaimi kuzondigarira beya ndakatanga ndichaita zvekubira bira kudzamara ndazongobatwa nepfungwa yekuti ndakambopaita apa. Ndakatsveta demo kwakutanga kuenda kuna Rozi Her, Waneta ka Me, Haa kana pane zvandaona Her, Pai? Kumashure kwangu here? Me, Maya apa Ndaitoisa ruoko mukati muya kwakubva avhara makumbo choppers ndakabva ndagara paside pake takutanga kutaura Me, hausati wapora here Her, kana ndapora wozodii Me, kuti tichinakirwazve Her, handizive ini chinhu chandiri kutoda Kunwil. Rosie akabva asumuka kwakugara pamakumbo pangu akanditarisa. Akabva abuditsa mazamu ake panze kwakutanga kuita seanondi nyemudza ndakabva ndati ndatsva. Ndatsva mukana kwakubva ndatanga kuchitamba nawo nerurimi. Ipapo ndakaona abatirira akatanga kukweshera pabhurugwa pangu aah unonzwa mboro yakuita kunge imbwa yakavharirwa ine uturu. Ndakazomubvisa pendi kwakubva ndati karakata pamusoro. Ndakazoinyudza ndakanzwa munhu akugomera ndikati ndikaipinza yese anorwadziwa ndakatanga kukoira ndichiperera pahafu ndakazotiwo shungu dzabata ndikaituritira yese takanakirana kusvika pakutundirana zvedu ndakabva ndabudisa kwakupfekera brugwa rangu Her, ko ini ndipfekedzewo Me, Roza akomana tarira nguva dzekuenda ndingoriga muti uyu ndogura gura tobva taenda. Her, Asi ndiri kunzwa kuda ini. Me, Rozi kana akomana? Her, Haa kana ndiri kunzwa kuda ini. Akasimuka kwakuuya kwakubva aibisa yaifunga kuti yapedza basa yakanga yatorara but payakabatwa nesoft hand haa yakasimuka zve zvekudaro. Ndakanoidzosera mubeche rasisi kwakutanga kukoira zviya zvekunge une spring muchiuno. Ndakaona chiso chehanzvadzi yangu kuchichichinja chinja so ndikati kouyiwa ko iko kundibata dai ndaiva ndakabatwa huro ndaifazve. Akanopedza kutunda mwana achizvikandira makumbo uko. Hey haa handisina simba ini. Ndakabva ndadzuruka zvangu kwakubva ndangopfeka zvangu kwakutanga kutema huni. Ndakadzirova choppers kwakubva ndaunganidza. Munhu akangogara kana pende haana kupfeka. Me, Chi handei kumba twin Her, wont bereka a ndanakirwa zvekupera simba chaiko Me, Handei apa Her, asi Ru toti ndaita nhumbu toita sei Me, Ini my plan tongoroorana pane chakaipa here totsvaga mombe yecheka ukama. Ehe aah kutofungirana wena asi sekuona kwako mamhanadhedhi vanozvitora sei? Me, umm handizivi hangu but pachokwadi manakiro awakaita you don't deserve to be married with someone kunze kwangu. Her, aah Rue iwe asi toita musha wedu as twins we share a lot of things in common. Me, Sharing sex here? Her, Eeh ah ko totadza nei zvedu takatosimbisana zvedu apa zvinhu zvacho zvataisimbisana takasvika kumba kwakubva tati taida kutoenda kugarden hamama ndochinhu chavaida because garden raitotipa chimari chekutengawo chisugar our parents vaiva vanotambura but mombe mudanga dzaivemo ndiri ini hangu ndaingotengesa kana imwe zvayo ndombowana kamari but ivo vaigara vachitiudza kuti mombe ibank muchiri kuenda kuchikoro kudai dzichashanda mombe idzodzo takazoenda kurwizi kwakubva tatanga zvedu kudiridza tichipedza takabva tataura Takatanhura hembe kutanga kugeza zvedu. Rozi akauya padhuze neni kwakubva abata mboro. Aiva akaitarisa zviya zvekuratidza kuti aicherechedza. Akaramba achinan'anidza iyo achitokurura zvayo. Ndakazoona shasha yasumudza gumbo ndiye pfe. Mwana akanga anakirwa nemboro asinganzwisise zvinhu zvacho. Akatanga kuita ndiye akawo ndakaona kuti aneta Itazve ko wakumira wani ndakatanga kuchirova zvekudaro apa manje takatundirana zvedu kwakubva chirongwa ichi chapfuura.